Atu hi Mizoram ah kan han umnak cu tu hi kum kul chawn thum tiang kan phan hna le Mizoram i kanmah Laimi Chinmi nih hi hna miphun sining i zohchun awk ngai i ka ruahmi cu a pakhatnak ah biaknak lei kong a si. Biaknak lei kong ah hin Annih cu Khrihfabu timi i phung le lam ningcang tein an i hruai le mah caah Khrihfabu hi a ṭhet. Cun Khrihfabu thinlung ah hin minung sining hrimhrim in zumh awk tlak, bu caah kan zumh awk tlak timi si hi an i zuam cio dih. Cucu

Hihi biaknak lei an i hruai ding ahhin keimah cu zohchunh awk an tlak ngaingai ti hi bu hruai ning ah khan ka duh ngaingai. Pastor zong hi a menmen in pastor in i pe lo. Pastor ka hmuhmi ding ahhin a fawi te lo maka lei ahhin cun. Missionary te hna kum li kum nga an kalta a hau. Cu khawh hnunak pro pastor ti nan von um ta rih a hau. cu hnuah an service nih an experience nih zeimazat Pathian rian an ṭuan hnu lawng ah hin Khrihfa pastor timi ah hin an phan kho. Mah cun pastor timi pakhat sinak ding i title ngeihnak ding ah hin a fawi te lo mi tlamtling taktak, mi puitling taktak kha an si hnu ceu ah khan pastor kha an phan kho. Mah hrimhrim cu keimah cu An pastor te sining cu a simi upat awktlak le ṭihzah awktlak taktak in keimah cu ka hmuh ning hna seh cawk awktlak ah ka ruah pakhatnak ah pahnihnak ah cawn awktlak in ka ruahmi hna cu mino ṭhitsuihnak leikap ah hin cawlcawktlak ngaingai in ka ruah hna. YMA an timi hi uh, Yang Mizo Association an ti le mah hihi annih mino an i hruaimi hi khua pakhat lawng lawng an kal lo tlang pakhat ti lawng kal lo a Mizoram pumpi state pakhat pi kha mino bu pakhat in an dir khawh Mah hrimhrim hi cu upat awktlak, zohchunh awktlak an ka ruah hna. Zeicah ticun an khualan ram le an sam cio ah mifir ṭhalo le rihhlei thil, ritnak thil a tawngmi sinah seh thil pakhat khat khuatlang ah sang cungah buainak mipi hnahnawh luritnak chuak selaw lungrual tein mino nih khan an ven mi ro nih heh tiah an kilkamh mi ro nih heh tiah an zohkhenh cun thi lo ni khua chiathat ni khua felte discipline an nei bylaw an nei phungla lam mino phunglam an nei le chiathat ni hrim hrim ahcun khahui lo tein mipi kha an kilkamh mino hi a thazaang a ngen taktak hmailei ah Mizoram hi thil thalo pakhat kha chuak ta law tahchunhnak ah hiti ko ning la thilcar te nakin vairampi te nakin kala pawl nih ram an von dep hna lai mah zong ahcun anmah palik ralkap hna hna hin mino an zuam hmasa mino nih ram khan ven ko mino nih miphun khan ven ko Cutluk cun Mizoram mino hi ram le miphun caah a dirkamhtu tiangin rianṭuanmi bu pakhat an si lai. Hihi zohchunh awk tlak ngaingai tein ka hmuh. Chin rampi khi mahticun mino, Chin mino timi pi nih khin von kirkamh selaw atu Kawl ralkap hi zeitak karkhat hmanh Laitla an kar ngam la lo, an kar kho la lo. Cutluk cun thazaang a ṭhawng ding khi kan si. Asinain kannih cu Mizo rei ram bantukin Mizo weimi bantuk hin thinlung kan neih lo tik ahcun kan Lairam te hna khi Chin mino, Chin Khrihfa mino ti bantuk hna zong khin vuanvi rui selaw zeitintiah atu lawng cu Kawl ralhrang nih hin an kan doh ngam hnga an kan ti ngam hnga cutluk cun thazaang a ṭhawng ding kan si ve ko ti khi keimah cu ka ruat tawn le maka cun mino kehhruai ning le mino ṭhithrui ning lei ah cun zohchunh awk tlak taktak miphun le ram caah biaknak caah a kirkamh khotu na si ti hi ka hmuh ning hna seh a pahnihnak ah cun a pathumnak ah hin zohchunh awk i ka ruahmi hna pakhat kum upa timi hi bul nei upa pawl an ti le mata cu upa kum upa bu an ti le mah kum upa bu nih hin khual ram ah politik ah biaknak ah anmah Luhmu hi an society ah siseh, an culture, an kalphung ah siseh, an traditional ah siseh, cu mino upa, oh sorry, kum upa bu, kha upa bu nih khan phung le lam ṭhitumnak kong zong siseh, cu nisui pakei kong ah siseh, An phunglam an zin ci hmuh kalphung vialte kha anmah nih hin ruahnak an cheuh hna. Mipi hi ruahnak an cheuh hna. Mino hi ruahnak an cheuh hna. Upa bu nih hin phung le lam hlan sining vialte tuanbia le sining hi fek thup in an tlaihpiak hna lai. Mah ticun upa bu nih hin miphun le ram hi an rak kikamh ve.

Pitar Tengrem le miphun ah anmah le sining thawk in an rak kilkamh ve. Le mah nih hin miphun pakhat sinak ah a hrampi kum upa hna ruahnak timi hi an kalpi peng. Mah hi politician pawl zong nih an ṭihzah hna. Atu nai ka chim bantuk in Wayne kan timi mino bu zong kha politician pawl nih an ṭihzah hna. Cun Khrihfabu kal ding zong khan fek tein phung le lam ning tein khatete khin an kal tikah politician pawl ding an ṭihzah dih hna. Vai pawl kala center tir zong nih khin an ṭihzah dih hna. Zeicah? An phunglam a ningcang tete kha ni sahnih a chiah, an strategy a hmaan. Cucaah cun miphun dang nih an serhsat ngam hna lo. Miphun dang nih an cokdek kho hna lo. Atu Kala nih hin Mizoram in an duh pawl an cokdek kho hna lo, zeicah an i ṭhithlai ning kha bantuk an i kikamhning tete kha a rak fehfuan caah khin atu Mizoram hi zohchunh awk tlak taktak ah miphun le ram ca i an kan kalpi ning ahcun cu phun thum te cu zohchunh awk tlak ngaingai si ding keimah cu ka hmuh ve ding si asile a herh peng sile midang ah kan chimh ṭhan te la cu ve cu ka chimh khawh a si ta rih ne seh. Hi Mizoram lei ah kan kalpi ning le an kalpi ning ahcun thih lo nak kong ahhin chim ka duhmi a um i Siannak kan tong Mizoram ah cun siannak kan tong tikah hin ahohmanh sathakti ngai a um lo. I thaizing kiptuk lei ah a dukmi nih an sungkhar rawl eiṭinak an nei cu ti cu an hmang tawn. Kannih lei cu cucu si loin zeidah thih hnu ah vokthak cawttha ti te hna thihni ah kha bantuk kan hman kha thiltha in ka thei lo. Cu sanmi zunglei an tuah sermi hi kanmah lei retheih sifah ca zong ah hi a rem tuk in a tha tuk in ka thei i Cucaah thil lo tikah saṭha hi um hlah seh law ti hi ka duh hringhran ko ti kha ka vun chimh a si, ka vun ruahchan a si.
Hello. Kan thar kan sunglawi a kan petu kan Pathian min hna kan tul seh. Nanmah lei he biaruahnak hna kan in nih khawh hi ngai ti. Kei hi ka min hi Thankhar ka si le Dongva khua ka si. Sihmanhsehlaw aa lungretheil aw loksawng le sifak ruangah milo kan ra le leikuang hna kan ngei lo le lawng wa hin a themi lawng tampi nan um kho men cun tala kongah khan innhmun ka cawk le leikuang hna ka cawk le ka nu le ka pa le ka unau hna ka cu tem mu ka ti hna le an duh lo le nan duh lo ahcun kei cu

aw thil ngai kho ai tiah an han ten le ta hung ah cun um ngai ngai lo khuasang khuasang ah khan ka hung tlung pa tawn amah belte cu kei cu Lunglei tlang ah hin um le nupi fa he cun ah ka nupi hi Ramthal khu a si

a tlaihmi khakha cun kan lai elam ah hin khua khat le khua khat karlak nak holh hi a dang mah nih hin lu tawk in zalonnak hi an pu kho tawn ko cucahcun district uanpi hmanh ah hin Hakha, Falam, matu le siseh ti ding le siseh kan sawh si dang cangka khan zaangfah nun le tlawm ngai kan ti ko lai lo hol in zawn du aw zawn du anak te um kho khi lo kan van ti ko lai tu za cun khua khat le khua khat i dok hi a tam mazor cu an holh zong khat Cucaah cun zawlngaruahnak hi tahchun ah Lawngtlai siseh, Lunglei siseh, Airawl siseh, Mazaw an ti annih Lunglei cu tibantuk hna um lem lo. Cucaah cun kan Laimi kan chuhkehnak nun hi biapi in kan i ruah i mah nih khan cawhcang kho lonak nun hi a kan pe tawn tikah ruahnak ka ngei. Cun Nupi ṭhit ti ahhin zeibantuk merom fa hmanh si sehlaw nungman hi zali hronga lawng si. Mah nih khan mazo simi paohpaoh cu kha nun kan neh. Cun kan lai ahhin kanmah le phun cio in a bere tibantuk, da khuang hi tibantuk, caw he, sial he, ha he tibantuk A tam tuk cang. Cheukhat nih cun nupi lawng an ni kho tawn lo. Cucaah cun mah hnu nain na zong nih cun a kan nehsawh tuk. A kan tei ka ti ko lai. Kha lungrulnak dawtnak hi an ni cio. Kannih kan lai pa cun miphun sang hna lebang cu ni sifak le nungak miphun sang simi cu co khawh hrimhrim a si tawn lo. Atu nai ahhin zeitindah an va ruah tawn hnga? Thi le lo i atu unaupa thimi zong kha kan hung ngaite ṭhan. Ka pa lawng a vun thi le sial le caw le vok an thah. Ka soisel thimmam le khakha kha vanphuat u nih ka ti hna. US um i ka nau le pahnih an um le mah nih khan hoi tuh le kan tuh ve lo ah an ti le an van i tuah ha mi sifak te hna an nu le pa thi hna hla an tuah kho ti lo ti kha khan an cong ut tam hna lai kha ban kha bantuk kha kan lai ning hin a dong hna selaw

Hawei tu kan kam chim cu hman a si le. A tuah kei ka hmuh i mi kan chim duh duni pakhatnak ah hin hruaitu pa timi hi an tihzah kho tuk timi hi chim ka duh. I hruaitu pa bian ngai tuk le cucu an ngaih tuk ning ah hin aa rikshaw Ramsa pawl nih khin group an neih ve le cu lawng ahcun an hruaitu an thimmi hna bia an ngai tuk le cuti dirchih tipoh cu ee kan kal. Khuabawi zong nih hin anmah khuabawi pawl biachimmi hi ngai tuk hna le mipi nih hin mipi biachim hi mipi nih zei biapoh khi an si ngam lo Upa cu zarang zarang ah hin ka uar taktak hna. Zahnte chun zei bantuk hriamnam hmanh ah upate hi mihrut tein an thim hna lawng si le an hmaizah hna le ka put ti thlu hna le ee hruaitu upa thua lo cu kan ti ngam lo ti kha an kalpi mi si. Khampat ah Kawlram ah tahan an um lio ah hin hruaitu upa kan tuan pah lawng ve le mino lei zong a si lo. Kan nih le cun upa bia kan ngai ti lo.